Бу тилли саа-саайы ньургуһун буолан сүрэх ахсын тыллаҕын, оннук өһөстүк тиллэҥҥин тыллатаҕын хоһоон тылларын билэр-билбэт кыргыттарыҥ бары эн солбуктарыҥ бэртээхэй хоһоон дьөрбөтүн бэлэхтииллэр венок өрөн, тиһэх чүмэчи тобоҕун төһөлөөх кыыстын тык туттарый, Тойугуҥ кылһах дуораанын түҥэттэн тарҕата ыһарый, Варя, төлөннөөх сүрэххин, бэйэҥ норуокка рууммутуҥ, Горькай Данкатын холобурун хатылаабыт эмбаргын. Олорбутуҥ олус кэмчитик, охтубутуҥ оннук кэбирэхтик, ол оннугар иһирэхтик, олоруоҕуҥ бу сиргэ бигэтик. Ээ, билэр эбиккин дии миигин. Бу кэриис хаалларбыт кэһиигин. Чаҕылхай да күннээх халлааҥҥа. Хараҕым уланна. Аҕам. Мин саныыр санаабын маанылаан, мин туга диэхпин сааһылаан, хомоҕой тылгынан хоһуйан хаалларбыт эбиккин. Суруйан. Дулҕабын өтөр көрөҥҥүн, долгуйбут эбиккин, сөҕөҥҥүн, илбистээх иэйиибин үрдээҕин, сэҥээрбит эбитин үөрэҕин. Өйдөөөх эбиппит, мин мин. Кэпсэтиэх эбиппит, үгүһү. Сааһырыы тумнубут эйигин. Мин быдан аҕабын билигин. бырастыы хойутаан билбиппэр бу хаҥа кэриэстии кэлбиппэр тыыннааххар көрбөтөх эбиппэр булуом иннинэ үтэрбиппэр саха бастакы бэйэт

Эрэйгэ тэллэниэх, тендергэ тэбиллиэх, кэм тыытыттан иһиллиэх, кэм кырдьыга битиллэн, түөскэ ытылла эргиллиэх суохта быһыылаах. Суос бириэмэ уотугар соҕотохтуу умайыах, сор суолланан муннанан соҕотохсуйан хараастыах, сынньык сырдыгар сууланан Сабата үлтэрин омуллуо эн эти быһыылаах. Этигэр тугу сырыатын, этитэр сүрэхтэн дьиэрэппит, кэм сиҥэр, кэлэнэр иэйиини кэм туолан таҕан кэтэмэҕэйдээбиккэ эппит. Бастакы бэйи дьахтар бастыҥатын иилинэн пит кэм сиҥэр Кэлэнэр иэйиини чэ туолан даҕаны тилимэҕэйдээбиттэрэ эппит бастакы бэйиэт дьахтар бастыҥатын иилинэн балыйар дьарыйар балкыырдаах бириэмэ кэтэрдибэтэх дьабакатын кэм кэрдии кэтэрдэн кини эргиллэн кэлбитэ күн дьылы барбыт күн суолун түһэрэн Аар Олто ардах уурайан, бу баарга, чахчыга бастакы бэйиэт дьахтар баалырбыт олоҕун байҕалын иһиттэн хоһоон хопто кынаттанан тимирдиллибит бириэмэ далайын иһиттэн далаһаланан тахсыбыта дархан тотул былааҕа дабыдалын кырыйбыт кыраманыттан кыталык кыыс буолан кынаттарын имнэрэн кылбайартан көстүбүтэ ааһар хомолтох буолан эппэттиин эрэйэн буолар Саха Лыҥкынас кылыһаҕа Барбара Потапова кэриэһигэр саха хоһоонньут кыыһа Лыҥкынас чаҕаан кылыһаҕа көтөн иһэн үрдүтүс кыталыга хомуһуннаах өлбөт мэҥэ тыла кутурҕаннаах ситтэрбэтэҕырата мин хоҥкуйабын эҥиннигэр атан эрэр ньургуһуннуу ньуолдьаҕай санныларгар аан дойду натыйахтыы айымыах хорсун санаа кынаттара сапсыналлара Харааччы көрбүт ыраас харахтарын дириҥ чөмпө чөҥөрөлөрүгэр кутаалана тыллар төлөннөр сандаарбахтыы умайаллара. Эн айыы куудаҕаҥ курдук үрүҥ былайаххын өрө тутан сардаҥаннан чаҕыллаһыахтыыр дүҥүргүн күҥҥэ уунан кытара үрүкүйэр сарыал кутаатыгар арыт тэтимирэ Арыт тимирэ ис-искиттэн тэттэ тэбиэһирэ өһө суостаргынан чиҥник сибигинэйэ өрүтэ көтөрүҥ күөх томтор сирэйиттэн тэбинэ эн алгыы сатыырыҥ арчылыы сатыырыҥ амарах дойдугум араас албынтан көлдьүнтэн Киэрилгэриҥ, кэрэн эрэ билинэр илиилэргинэн, кэрэгэй санааны түтүр бас майгыны. Эн оҕотук дууһаҥ, эн чараас иэйиҥ, эн намчытаһаҥ, эн нарын сүрэҕиҥ баһыйтарбыта дьэбир дьылҕа тыйыс холоругар, илгиэлэнэр кыыдаан илбиһигэр охтубут. Хахсаат күһүн от-мас хагдарыйа өлөн, көтөрү сүүрэр санаата өһөн, санньыкурус бүрүүкээбит кэмигэр. Ол эрэн, эн тыыннааххын, эн кубатун алҕанынан сапсыммыт көлүкэҕэр ырыа балаҥырылларан ыһылыннылар буолбаат? хоһоон куттаах кыргыттар эн санньыар күһүн көмүс сэбирдэҕинэн ардаабыт үрүмэтиэри чараҥҥар үрэл гыннылар буолбат үгүс сир сиэдэрилсимэхтэрэ эн төрүттээбит ытык түһүлгэҕэр күн күлүмэрэ түһэн дьиэрэҥкэй тэбии өрүү эн арчылаах тылыҥ салҕаны эн сардакалаах хараҥалҕаны саха чулуу кыыһа лыҥкынас чаҕаан кылыһаҕа көтөн иһэн үлтү түспүт кыталыга эн иннигэр суох этэ ити суолунан барыахтаах хаардаах тымныы халлаан анныгар хаҕыйах ырыатын ыллаахтаах ол ырыаннан эмискэ уйгуурда дьикти тылы уһугуннарбытын сир үрдүгэр төрөөн билбэт курус артылҕанын суохтаппытын Уоскулаҥа суох уот кураан умайара олонно, сааскы тыллыы чэбдик ыраас тууйуллара сарыалка. Эниннигэр он этиэх, суох этэ суһуохтаах, этиллибэт сир эн силгэнин иччилэммит кутун ититиэхтээх. Үрүҥ баарыһа туналыйар, көҥүл санаа поэта, айаас сытыы тылларын эдэр хаҥыл сүрэххэ сааскы тыллыы сайан айар айан аартыгар умсугута угуйар. Кини да араарбакка дьоллуур баҕа санаам сүрэх кылын таарыйан сааскы күннүү уулларан үрүҥ санаа үлүгэһэ силистэнэ тарҕаста этигэн уран тылларыҥ күннэ халлаан кэриэтэ өксүөн хаҕыс кэмнэргэ сүрэхтэри сылытар Соҕотохсуйбут кыыстарын сүгүрүйэ суохтууллар. Курус санньыыр тылларын иэйэр-куойар долгунугар, ыра санаа тыытыгар үрүҥ баарыыһа туналыйар, барыны кыайар аналгын араҥаччылыы, айхаллыы. Айыы сыдьаайдаах Кутурҕанко Мотуруона Боппуоба поэматыттан сытыы тыллаах хоһоон куттаах сороҕор ыйыллаҕас майгылаах албыны көлдьүнү сөбүлээбэт кырдьыгы харса суохтук уот харахха этэр тыынар хасsaак хааннаах Варя тугу эрэ суохтуура тугу бэйэтэ да билбэтэ сэргэлээххэ ыраас санаа хоһугар түүнү быһа өйүттэн хоһоон аҕара барыта баар этэ хоһооҥҥо сирдээҕи олох күннээх халлаана саппаҕырбыт айыы сыдьаай сырдаана сороҕор чуумпу ичигэс куттууна уоскуйбут уйан уйулҕа ырыата ол эрээри ары тардыгар айманар айылгыта кырдьыгы көрдөөн уһуну-киэҥи ундаардыыра көҥүлэ суох олох хаайыта ороһуйар одуруун олох куллайар чараас кутсүр хоһуллар онолҕон хоһоон иэнигийбит ис турук эймэниитэ хомолто курус кутурҕана мун-мун туйар мунчаарыта санаа санньыар ытылҕана поэзия диэн дьылҕа диирэ баҕардаҕына ыллыыра баҕардаҕына ытыыра Ураты куолас уйулҕан көрүүтэ эрдэлээбит хомуһуннаах дорҕоон ылламматах ыралаах иэйии көмүллүбэтэх мэҥэ тыл кини чымаан үрдүк анала олоххо тыламмат кэрэтэ олох кыларыйар кырдьыга олох кынаттаах көҥүлэ олох поэзията салҕанарын туһугар олох олорбута хоһоонунан кыыс поэт дьахтар поэт Тоҕо эйигин санаатахпына кырыымпа тыаһа иһиллэр мин санаабар эн мэлдьи ким эрэ күүтэр курдуккун дьоллооххун да билигин үөһээ халлааҥҥа олорон истэҕин да бу ыҥырар куолаһы эн ааккын ааттыыллар кинилэр Көрөҕүн да бу уоттары, эн тускар уруйдуур киһилэр. Баарын буоллар баҕардар, аахыйыан суоҕа тылларбар. Эн атын, билигин атыннык иһиллэр. Поэттар сыаналыыр буоллар ардаҕын. Эҥириэрэ тапталтан үлүйбүт ньургуһуну, тыыннах буол оһоонноргун кытары. Көрсүөхпүт ардахтан сырбаҕа Мин таптыыбын поэт кыргыттары кинилэр эр киһитээҕэр эрдээх санааларын эрийэн этэр сатабыллар. Кинилэр оҕолуу уйаҕас уйулгылары, кистии сатаабат тыыннаах тыллар. Мин таптыыбын поэт кыргыттары кинилэр бар дьоҥҥо эрдээхтик тахсан хомуһуннана хоһоон ааҕалларын, тумулга тохтоон үүммүт күп-күөх хахыйахчааннар таһааларын саната наскыйаллар. Мин таптыыбын поэт кыргыттары кинилэр аппыт сибэккилии аҕастарын ый курдук ып-ыраас ыраларын Кинилэр дьахтар буолан айыллыбыт айылҕаларын сап курдук хатар ырыаларын. Мин таптыыбын поэт кыргыттары. Кирилэрини, кырдьыксыттарыни. Кутурҕан диэн ааттаах ньургуһун оннооҕор эр киһи илиитин, билиммэт уран тыл сылгытын сыһыппыт кутурҕан илбиһин кылааннаах кылыһах тойугун ааспыт кэм алыптаах аарыгын айманар тыаһыгар холуубун кутурҕан диэн тылтан туттунар курустук ыллыыртан куттанар эргиччи эйэ дьол туһунан эйээрэ туойарын ирдэнэр эйэлээх күөх халлаан анныгар эҥинэ кэмнэрбит бааллара күрүөлээх көҥүлгэ мэччийэр истигэн нэ саттыы көлүллэр уран тыл этитэр дорҕооно уруйга айхалга суураллар өҥө суох кустуктуу тиириллэр өлбөөркөй сылларбыт бааллара Эмискэ хотугу куораппыт тоҥ буорун тобулан тахсыбыт Кутурҕан диэн ааттаах ньургуһун иччилээх хомуһа дьиэрэйбит Туймаада туманын силэйбит соһуччу түгэнэ баар этэ. Сүрэхтэр дьиҥнээҕи билэллэр, ол иһин ытыыллар, ыллыыллар, иэйиилээх биир тылга эрэнэн, иккистээн битиргии тэбэллэр, дьыбары үтэйэ дьылҕалар күн диэки тардыһан бараллар. Үйэлээх уус тылы кытары ньургуһун кэриэтэ бастакы хоһоонноох толооҥҥо тыллыбыт, уһуктуу дүҥүрүн охсубут удаҕан дьылҕата ураты Ааттаннын кимтэн да инники Хас биирдии Моцартка Сальери Оччоттон баччааҥҥа диэри Эмискэ тостубут хомус Хоруобун таһыгар күлүк Билигин да турар курдук Хотуурун сытыылыыр курдук